Una see this here. Anybody wey do anyhow go see am woto woto for body this year because me there's one thing I will not do. You see Ekeme don come out, e don clear di air my beautiful pipu, weda e reply to editorial or who she reply to, I go leave una make una watch di video, if you neva watch di video, I go leave di video for una or una still go her channel go watch am. My beautiful sister Ekeme, I love you as a.

but no let social media we the talker we the reactor wey we dey say ah, we call ourselves reactor no let us push you to wetin you no suppose to talk you go talk am okay for me i love you i create content with love not with hate for me why i come out as i play this your video eh, now you see say na night now i wan publish am pray me i fit publish am today why i come out and dey tell you say my sister you dey vex for editorial Yes why I talk am you know when dem talk about um Lizzy say Lizzy editorial put am for pri um government school you come out that is sister you come out and you clear the air say make dem leave you and your family make dem comot eye for your family na this thing na expect yes your sister can make mistake we are all born to make mistake nobody is perfect you understand we are all born to make mistake but make our ugliness no come out for social media that is the thing no let anything anybody including me wey i dey here push you to bring your sister ugly part or to bring your sister out the one wey you don bring am out you don do that is why i say you dey vex for your sister or you dey heavy i will draw that my heavy that word dey pain you because e be like say i use am for one of my video i'm loyal i'm sorry my beautiful sister okay no when you dey talk sometimes you just but I withdraw that my word. Normal, when your sister bring you out or when anybody help you, now for us to see the growth of that person, then a victory to us when we help am by tomorrow i always dey tell people on this street say if i assist you then you bullshit me no matter how you be that your channel my name must always dey there that is how i say it i no help you to for you to go appreciate me i help you anytime i see the growth I go dey happy say ah I invest for this person money no be everything o oh. by showing somebody's way by tell person this is how you go do am this is how you no do am na in fact na invest you understand as you take talk how you take strong o oh. my sister I shake hand for you but many of us we still do the same thing the only thing wey I dey beg you wey I still continue to dey beg you now I still know say you dey vex for your sister I receive one comment Somebody say when you travel to Lagos, say maybe at the time I no visit your children, I make you the vex. My sister, you're not supposed to vex. Me, I still clear you that one. When you want go Lagos, then you will pack your children go meet your sister. If that one they vex you, I see for my comment section. And the other way, everybody know they feel the waka as you the waka. Like person like me, hey, many people know me. I not be person. I they talk every day. Imagine person will say, I drop my children. I say no ever one day. Nigeria daughter no ever one day. Uh, support me. or go visit my my sister you know maybe editorial na one kind person like that you understand for you to come out clear the head say you strong you suffer you strong go say you no dey help person you say when you open the channel in three months you no dey catch out my sister that is the shoe wey many of us wear today in three months in four months some people six months

I run wash am. Na Nelo I supposed to do. I say, no, this your topic. So he took me for leave. I come, meme. Let me quick jump in. That is why. Which time I can't get now they gossip. You know, when you attach yourself with things, when you go help your life, when you go help your children's life, you will not have chance to gossip people. My sister, may I come back? I bet not give anybody wutu wutu, okay? You not be reactor, you know they react. you wan join our business let me know if you wan join our business okay abeg na peace I still dey please we need peace for you and your sister that love how you take dey visit your sister I want that thing back forget the talk talk they call you name na so we still call Victoria name Wen we hear sey editorial e e take some money from pistom we still talk to editorial now we call am all name okay my beautiful sister anything wey you wey we talk for social I know sey we are human e must pain us um maybe as your sister husband still come out yesterday e talk with parable you fit sey him dey talk to you dat is how dat is why I dey sey una dey vex una quarrel dey You see am, na im make me say quarrel dey because if no quarrel no dey, you Ekeme wey I know, you go tell your sister say, you go come outside tell us say make we leave your sister because the time of um wetin dem dey call am um Lizzy, you come out as I first still dey talk, you blast us. Please my beautiful sisters I still dey talk make una make peace abeg coming out making parable you go give us woto woto we are here oh I think say you tube no dey pay just now sometimes you dey stay three months six months na so we still be oh ehen anyone wey e dey trend we are here to grab it my beautiful sister money is not everything let's make peace not war okay sis please if me anywhere day where i for offend you in my reaction video i will draw my word but let peace reign okay put on this your struggle in life many of us is struggle on but I, I i don't know what to talk may we just make peace i beg you hear say person come out person talk about your person talk bad i beg just take am you hear i beg na beg me dey beg you eh naija daughter dey beg i know say you dey watch my video you no dey comment because you no dey watch video ha a lot when you talk okay you no be betrayer but when somebody help you always remember how that person take help you and where you dey remember when you still give birth this your sister come uh, hospital na her car she take carry you and when she give birth you still go visit am for hospital You see am but all those things no dey play again that is why we dey look am sey quarrel dey things dey happen okay please let peace reign I look you like mature woman like open person you understand please let make love not war thank God you know sey if na if thank God na God dey give life no be human being if na human being dey give life I no believe sey me and you go dey exist but glory be to God and make we still remember sey who help you who help us May we never bite the hand that fed us. That is my own. My beautiful people, I will leave you that may una listen to Ekeme how e take give give am to editorial husband. Woot woot woot. finish there o e finish there because as e my own eh i no dey wait to hear say dem say dem say as e dey come na so i dey give you because me as i am like this i am so so busy that i will now use part of my time to say i'm gossiping someone

man woman lady please get that you see this ukeme ukeme can sell broom i can pack brooms in bundle and sell provided i make one one naira uk here i say oh i can sell even pure water shame eh no dey provided that thing is giving me one one naira so when you come to say enviness jealousy uh, gossip please there are people you can